Etdikki jan. Hä.
Öňki şäheriň maşynlarylaý. Hä. Ýöne wuz-wuz, wuz-wuz, eý, ýaman sesleri gataýy. Indi bara indiki maşynlar. Hä. Bir hili ýaman gitdigiçe ýuwaşap barýarmaý sesleri? Ýok, Gopdüş jan. Hä.
Maşynlaryň sesi ýuwaşana, Hä. maşynlaryň sesi öňki bolşy, ikimiziň gulagymyz agyralyp barýar.

Senem bir sygyr bolduň. Şo diýýän näme? Senem bir şahy döwlen öküz.
Näme? Şahy döwlen öküz. Heý, inim.
Hä? Men öküz dälem, jan jigim. Men öküz däl. Ýok, näme sygyr diýjek bolýaň, goç kakyja. Sygryň erkegine öküz diýilýär-ow. Öküz. Heý, inim.
Hä? Men sygryň erkegi däl-ow men. Adam, jan jigim, men adam-how. Bilýän. Seň içkeşigiň adyň özi daş-keşiň görnüşiň öküz diýýän aýala. Aý size gelmäýinem bir diýdimlaý. Äý poçtam oýun etdim-ow degişdim oýun etýändeý onda.
Tebigy aga. Men äteňňäniň haýyştly geldim.
Aýdyber.
Aý aýtsyn Tebigy aga öýden çykybilmän ýüregimi gysyp itden beter horlanyp barýan Tebigy aga. Tebigy aga meň ýaşasym gelýä indi bir bejeräýiňdä Tebigy aga.
Puluň barmy? Aý ýok puluma ýok Tebigy aga.
Puluň bolmasa ýaşap näme etjek onda. Başlyk şol bir 350 lik podnos bilen bir 220 lik podnos lişni ýasalypdyr da bolýan. Näme etsem bolkan? Ay jügüň diýmesene başlyk öňem şu tak öňe garnym üçin işläp ören ýaly özüme zadam galanok.

Gowy görýärler şoň podnosy. Oglum gahar melt duro, goňsy diýdiň, soňsy diýdiň, iýmäne goýmadyň aý.
Agam. 220 nä düşünip gül bolyň. 250 näder aý.

Garşy ýazdy. Ine. Ine agamjan. Ine. On şon bir şaşlik özüm asarti. 150 mandan bahasy wa. Dört adamım doyur ya. Yeni bir wa. Ine agam. Ine. Bulum lüluri. Ha. Dört adam doyur ya. Özüm bahasy mıngım arzancak 150 man. Inim, täze ýylda etli nahar kändiräk edip goýun wara. Issizräk padnosyň ýokmy? Bar.
E, bar bolsa saboý edip bolanokmy? Garaş häzir.
Ine agam, siziň soran padnosyňyz şu. Näme berseň beräý. A, boldy-da inen.
Me. Nesip etsin. Ne jim adam öneýäňmi? Agam, bizde eşsiz podnozyň diňe özi bar. Ezizim gaýdalymy? Birazajyk ýöräýeli-la, birhili göwnümemi nämemi sen meni göresiň gelmeýän ýaly. Heý, olar ýaly erbet pikir etme. Men sensiz oňubam bilemok. Men seni söýýän-ä, bilýäň-ä. Men seň üçin daglary, deňizleri, derýalary geçmäne kaýyl. Ýöne edil şu wagt... Onda iki ýyla şu ýerde görşäýelmi? Bolýa, ýagşy ýagmasa gelerin.
Gomagyň. Gomagy ýaly. Ýagşy, ýagşy.
Seni görsem gürleşeýin diýip gördüm aýagym. Näme gürleşjek olam? Seň deň-duşlaň öýlendi, çagaly-çugaly, klasdaşlaň, zatlaň. Sen öýleneňok. Gynynaňokmy aýagym? Hä, Yslam jan. Gynanýan. Ýöne şolary nädip halas etjegimi bilemok. işledi. Gel gel gel ağam gel gel gel. Gel gel sen gelmeli yerin bile hakiki Dubai mangal teyarıyla için var hem mi yenilikler stayda gel gel gel. İne ine berde de oğlanlar söz bir sesler oldu. Yetişen okla Dubai mangal yetişen ok gel gel gel. Seň gelmeli ýeriň bilip geldiň ine. Ine agam Dubai mangalyň mangallary, podnoslar, ine şu iki ýüz ýigrimi lik podnos, özem on iki som puly bar. Ine bul alty ýüz elli manatlyk, ýigrimi iki som puly bar. Kabakda bar seň ýaly daýawlar üçin podarka, puly ýok. Ine bu, ine bu üç ýüz elli manat. On dört soň pul bar. Mundan başga-da bizde ine marnoly etler bar. Etleriň dürli görnüşleri bar. Seret ine, towuk etleri bar, goýun etleri bar, näme diýseň bar. Boldy how, meň wagtym ýok, zakaz etjek, gitjek men. Boldy, ýör men seni özüm ugradaýyn-a, ýör, ýör, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Hemme zada düşünýänsiň-a, şu taýdan hemme zat bitýär, düşündiň dämi? Bolýa, indi. Men ýene şuňa düşünmedim-la. Bu Juwaý reklama.
Ezizim. Şu gysga wagtyň dowamynda näme gazanan bolsaň, seň bile gazandyň. Çyndanam?
Hany näme gazandyň? Kelle agyry, dawleniýa, süýjülik, ýürek agyry, bil agyry. No no no no.
Uff, tak sutaýly. Gürle men ýöre how derrew üçüň awtugyna ýetişeli. Men seni toýdan öň tanamandyryn-aý. O toýdan öň-ä maňa süýji sözler aýdýardyň, günde restorana gidýärdiň, bir ýer gitsek taksile gidýärdiň, sowgatjyk getirýärdiň. Indi nä beýle däl? Eý, nähili-aý sen?
Näme?
Haçan balykçyň balyk tutup bolandan soň gurçuk berip naharlap oturanyny gördüň? Ýöre derrew.
Men sana bir aýdaýynmy? Aýt. Ýaňy ýola bilgiç duşdy. Aha. Seň äriň gaty baý bolar diýdi. Baý bolar diýdi? Hawa.
Eý, tam bir bilgijini alyp berdiň-ä. Men on ýyl bäri hiç zat işlämok oňa. Bilmändir-ä ol-ow. Ýok, bildi, bildi. Şoň üçin başga birini görersiň diýdi.
Siz alada etmäň, bu ýerde alada edere zat ýok, ynha şu ýumşak ýüwrän eşikleri geýýäňiz, bar zat gowy bolýar, arkaýyňda bilen daşynda garaşaýyň. Siz aýal dälmi? Hawa. Siz bir minut galyň. Sag boluň. Siz dogry düşüniň, siziň adamyňyza diňe rahatlyk gerek, dynçlyk gerek, Kän bir iňňildemäň, näme diýse aýdandynyň ugruna göräräk boluň. Men ýaňky ýumşagnam şoň üçin berdim, içinden bir priçka, göwni göterilermi, nämemi? Ýöne ýatdan çykarmaň, siziň äriňize diňe dynçlyk, rahatlyk gerek, iňňirdäýmäň. Ýogsa, oň ömri bir ýylam uzaga gitmez.
Näme diýdi-aý seni alyp galyp dogtor? Bir ýyldan ölýäň diýdi.
Agam. Hä?
Şu
öwrenilen zyýanly endiklerim bar-a. Hä. Şony taşlamak gaty kynmy? Ýok.

Futbol oýnak gelýär oglanlar bilen. Waý futbol!
Eýgiň aýaga top bir degýärmi özi? Öý men iki gol geçirdim. Iki gol geçirdim? A hasap näçe onda? Bir bir. Artykmaç agram özüňe zyýan atly gepleşigimize sizi hoş gördük. Sag boluň. Aýdyşlaryna görä siz öň gaty semizlikden kösenýän ekeniňiz şunmy şol? Hawa, men öň ýüz kiledim. Hä, soň dieta sakladyňyzmy? Ýok, meň horlanmagyma söýgülim sebäp boldy. Hä, şo maslahat berdi. Ýok, maslahat berenok.
Hä. Oň menden başga-da gürleşýäni bar eken. Menem ony bildim. Ol şo zatlary içime salyp, içime salyp, kyrk bäş kile boldum.
Taşladyňyzmy onda söýgüliňizi? Ýok.
A, Beýdip kösenip ýörende taşlasaňyz bolanokmy? Taşlajak.
Koneçne taşlajak. Ýene bäş kişi skoronyň. Näme bolýar how? Hiç zat.
Gyz şu ors sonçulara, Nataşalara ýaman gözüm gitýä meň. Her gün äri işe gidende Nataşany ogşap, gujaklap, süýji sözler aýdyp gidýär. Işden her gün gelende-de Bargelaň duhusyny, naboryny sowgat getirýär. Ertesi gün ýene şon ýaly süýji sözler aýdyp, gujaklap, ogşap işe gidýär. Senem şeýdäýerler. Ho, men beýdi bilmen-aw. Näme üçin?
Äri bar-aw.

Gynaýjak bizi. A. Täzeledim laýda sawa o. Täze eý ýoýo. Gowy zady arassa zat hakyky. Eý göräýdä row. Ýok ko probe oý on ýaly geçmedik ko bir şol edara öý iş öý iş bir üýtgeşik ýol geçdik probe neme däl o bir şoň ýekeje aýy bar dos şu reňki radnoý dällaý. Dogtora.
O, salam aleyküm.
Hemde şükür gowmy diýlen? Awa, şükür gowmy awa.
Awa, awa, ýanyňyza geldim ol. Men iş wagtym gutaranmy Türkistan? Yo, yo, bolýar. Şuny okap beräýiň, kyn bolmasyn.
1 kilo kartoşka, 1 kilo sogan, 1 kilo käşir, 1 kilo tüwi, biram atym çaý. Boldy, düşündim.
Sag boluň, saňa ne alkan? Onçulukmy?

Düýn ýüregim ýaryl-ow dos. Näme boldy?
Bir dostumyň öýüne bardym. Aha.
Onuň ejesi dagyşyk döwündi. Genje, pylany barmy diýdim ol. Ol indi bu dünýe bilen däl diýdi. Wah-eý.
Ýüregim ýaryl-ow. Aglap başladym. Wah. Bir seretdim o dostum o gyrada tiktok oýnap otyr aryn.